Assalamu alaykum, hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Bu gün men size Daşoguz welaýatyndaky Sargamyş kölüniň kenarynda gurlan Wezir galanyň rowaýatyny aýdyp berjek. Içiňizde bu rowaýaty bilýänler kändir. Ýöne şol bir wagtda ony bilmeýänleriň hem bardygy belli. Şu wideo başlamazdan öň etjek haýyştym gaýrat edip kanala agza boluň, laýk basyň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Geliň onda şu günki wideomyza başlalyň. Şol wezir galanyň ýerleşýän ýerinde bir şäher bar eken. we şol şäheriň şasy ähli goşunyny, serkerdelerini toplap, uzak saparly awa çykarman bolupdyr. Ol döwürlerde awa çykmak häzirki döwürdäki ýaly däl eken. Patyşalar awa çykan wagty käwagt birnäçe aýlap yzyna dolanman, her baran ýerinde wagtlaýynça mesgen tutup, aw etmegini dowam etdirýän ekenler. Şa ugramazyň öňi Syraty wezirini ýanyna çagyryp, Men dolanyp gelýänçäm galanyň daşyna şeýle bir berkitme gur. Oňa top-tomgy täsir etmesin. Guş gelse ganatyndan, at gelse toýnagyndan gyrylýan bolsun. Gepiň keltesi hiç bir ýagy alyp bilmez ýaly berk, çarbag bolsun diýipdir. Şanyň buýrugyny berjaý etmedik adama dar agajynyň garaşýanyny belet wezir şany ugradandan, dessine işe girişipdir. Ýurduň ýedi ýaşardan ýetmiş ýaşaryna çenli ähli adamlar gurluşyga çekilipdir. Şadan gorkan wezir zabunlykda ýetjek derejesine ýetipdir. Gijä galany ýaramadygy diriligine pagsa arasyna salypdyr. Ahyry ýaňky galanyň gurluşygy tamamlanypdyr we galanyň daşyna bolsa garym gazylyp, suw goýberilipdir. Müddeti dolup, şa awdan dolanyp gelipdir. Ýöne galanyň adamlary derwezäni açmandyr. Wezir çapar iberip, gala özüniň häkim bolandygyny mälim edipdir. Bu hem şany gazap atyna mündiripdir. Şa bu bolýan zatlara gaharlanyp, ähli goşunlaryna galany hüjüm etmegi buýrupdyr we şeýlelikde uly söweş başlapdyr. Galanyň içinde wezir goşuny, daşynda şa goşuny. Wezir goşuny ýokardan ot saçýar, daş atýar. Şa goşuny aşakdan top atýar. Agyr söweş bolýar. Şa goşuny ykjam ýaraglanan, özem weziriňkiden ep-esli köpmüş. Ýöne weziriň goşuny az sanly bolsa-da, olary daşly diwarlar örän ygtybarly gorapmyş. Ahyrynda şa ýeňilipdir. Onuň boýnuna ýüp salyp, weziriň ýanyna getiripdirler. Wezir weli öňküsi ýaly oňa baş egip, salam beripdir. Tagsyr, hoş geldiňiz. Hökmüňizi ak ýürekden ýerine ýetirendirin. Ine tagtyňyz, ine-de galaňyz, eýe boluň diýip, özüni ýere goýberipdir. Şa öz gözüne ynanmandyr. We wezir oňa, Eger şeýle etmedik bolsam, meni dardan asardyňyz. Galany hiç kişiniň alyp bilmejegini size subut etdim diýip, sözüni soňlapdyr. Ine şondan soň şanyň permany bilen weziriň gurduran galasyna Wezir gala diýlip at berlipdir. Ynha, dostlar, şu rowaýatymyz şu taýda tamamlanýar. Eger siz şu rowaýaty halan bolsaňyz, onda gaýrat edip laýk basyň, agza boluň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň ähli tutan işleriňizde üstünlik arzuw etmek niýeti bilen, indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!